Ah, kannih hi hika hmunhma ah CNA ah a dirmi nu kan si tikah kan caah hin a harmi hi cu a tam cu tam ko, tam cu tam ko. Nan tein khika hmunhma le lei ah siseh kan unau hna caah siseh ti amah lawng tampi a kan hlutmi zong um i thilhra chungah Dangdang tlawmpal tiang hi cu tampi cu kan i humham kho ko. Nain tein kan zapi te atu lio cu kan chim cia bangin ralkap nu kan tam cang tikah a hlan bantuk in khan i zatnak tete kha rak um pah ti lo. I nu hi cu na kan theih cia bantuk in kan chim lengmang ko nain te a cheu khan cu an chim peng na kan ti ko la nain tein kan thinlung dihlak a vun si ve ruangah khan maw A zeikhum si ko zong han thin sau tein lungfual tein kan rak an ngeih piak pang u. I nu hi kan ni hi hi ka man ma ram laka kan um kan tila nu ca hin khupi kan um i ramlak cachim lo khupi kan um i khul kan tlawn te ni khat thum te te motor cung i kan kai ni khat thum te nu cu theicia bantukin har nak te te tampi kan nei Ima e khupi kan umning mutaka kan i chit kan vai hmana kan taifa kan ti kan kan suat tam e kan ti kan tha di e kan ti asi ko nan ti hi ka mun ma kan rak phan tik ahin ram la kan vun phak tik ahin ma e ma liu i khupi chung kan rak um liu i afa tuar mi kan rak in mi tu po na kha cho atu cha hin cun kan ni cha hin mai na khan khan avat la in tin ka mu kan ca khin ki a fawi tukmi rian da khin a va lang cang ka talama a ruang cu hi kan hmun hma hin kan har dan tete ki kan har tia khin na kan zoh khenh lo tanak si loin kan mah pumpak te in mu kan pum te a si nak te kan cat lo nak tete ki mah i um Kan vun tam pah lo caan i kan surat hna vun um pah caan surat ti ahkhin lung a theih tuk si loin uh, bantuk nu tu tlakhat vokhat kan period caan ahhin uh, surat kan neih caan te hi um tawn uh, cheukhat nih cun an, an chin tawi cheukhat nih cun an pum dam lo tikhin kan rak um tawn hna tikhin kan pum dam lo nak he aa khat cio lo mah caan ahhin khawl kan tlawn caan i khawl tlawn ding tawan kan vun chia i khawl kan vun tlawn caan lebang ahhin cun kan ca ahhin a harnak he tampi hi um tawn E, kan pum nih hin kan thisa nih hin a chei lo caan tampi um. Nain tein ramdang a ummi kan unau hna siseh, kan nu le kan pa hna nih tampi na kan zohkhenh. Atu tiang zongah siseh, na kan hrilh bal lo, nan thinlung chung na kan khumh peng. Mah tikah atu tiang hin tlamtling tein kan kal kho. hmailei zong ah hin tlamtling te hi tete hin kan kal kho pang rih lai ti hi cu kan i zumh ve mah zong nih e nu pawl kan tam cia bantuk in hi hi nak le hlei hlot in siseh nan thinlung chung rak kan khumh peng u atu bantuk in somnga na kan khumh sa le hmailei ah zakhat in rak kan khumh u ti kha vun chim kan duh fawn hna hi ka hmun hma keima zong keima private ting ka chim ahcun keima zong hi fanu fangkhat ka si ve fanu fangkhat ka si tikah ka nu nih hin ka nu zong khi fanu fangkhat si ve i fanu fang ka si a har tuk dan mu unau azin hi kan nei lo i unau azin ka vun naih lo tikah hi ka hmun hma kan rak phak chin chap ahhin cun nu cu pakhat le pakhat hi izin i phun khi um tawn hi bantuk hi bantuk hin ka si ti bantuk kan nei ton nan te kan ni cu hi bantuk hin a nei lomi cu kan si nan te in khan ram le miphun ca pa si cu tiin kan ni ka hmu rak phan mi tampi kan um keim lawng ka si lo a tampi nu zong siseh ti a tampi unau unau um lo mi thilo fangkhat zong siseh unau ngei mi tampi kha ka hi kan huan kan rak phan i ka nu nih a ka ti mi cu kan ngai tuk tawn e a ka ti hoi ka ngei ti lo e a ka ti zungzal kan lungte khi khat lei in cun an hau ngai cu ti kan lungte khi hau a zeitala fanu fangkhat dir hmun in rak dir mi kan rak si tikah Nika hmunhma ramlak kan phak tikah harnak tampi kan nei. Keim zong harnak tampi kan nei. Nu ka sinak in maw nu sinak lungput in harnak tampi kan nei. Sihmanhsehlaw ralkap kan si tikah ralkap kan si tinak sa in cun ram le miphun caah atu bantuk in kan caan si. Mino kan caan si. Nupa ti si loin kan zapi te kan caan si. Kan caan si tikah hika hmunhma zeibantuk minung kan si ko zongah, zeibantuk harnak tongmi, zeibantuk ṭhatnak tongmi kan si ko zongah kan caan si tikah ram le miphun ca rianṭuan dingin tiah hika hmunhma a rak phanṭi dihmi kan si tikah hika hmunhma kan phak hnuah hin cheukhat kan unau tete harnak tampi ngeimi kan um. Khuate lei tete in rak chuakmi tete kan unau te tampi kan um hna. kan um hna tikah hi bantuk in siseh a cheukhat nih cun ah hika mun ma CNA a ummi cu khuate lei deuh hei te bantuk maw khuate lei kan tia khin sin F sin in a hu ham cang nak ni am pawl maw mun hma pawl mania kam hunak ah cun nu pawl cu hika mun hma a ummi cu tampi ki bawmhnak tampi an ngai i an ni cu kanmah nih kan cawk khawh lomi tiang hmanh in an i cawk khawh kan ti a si a hmaan khomi si hna zong kha a ruang cu ramdang a ummi kan unau kan nu le kan pa nih tampi a kan zohkhenh ruangah hi kaa hmanma dirhmun tiang kan hmu kho tlamtling tu kan kal kho a si a hmaan ko Natein ah zei ka tala atu cu nu zong kan tam kan tam tikah cu hi ka hmun hmai ah a kan rak pekchanh mi a mati mi nih an vun chimnak bia ka kha a hmaan cu hmaan ko nan tein khat lei in cun a tlinh kho dih lo te kha vun chim ka duh fawn a tlinh kho dih lo i kan i za lo hrimhrim a bik in cun maw kan i za lo hrimhrim e nu ca thla khat le khat ah hin pet kam hman mi hi Thlakhat ah voikhat et period caan kan neih ahhin a tlawm bik ahhin tlap sarih tal cun kan hman. Tlap sarih tal kan hman nante atu hi minung hi kan tam tikah eh, kan i phawtzamh tikah hin thlakhat ca hman hnga ding ahhin uh, uma apia atu ahhin a hlutu te kan nei. Kan nei cun thlakhat maw thlahnih maw mah tiang ke maw hman ding caah teman tuk te akan rak hlut akan nu kan vun tam tikah tlap hnih te lawng khi kan tin caan khi um. tlak hnih te lawng khi kan ting ma tlak hnih khi cu uh, nikhat nikhat hmat ning khin kan man di mi ki va si tala chu te ma man tuk te um te ka kan naw te ni khan chok nak te te kha ani har pa te ka uh, an chok kholo ma te ka har nak te tampi um ko tala chu te foi nak en chun chun hi ka mun ma chu Raram a si tikah, raram hmunhma ni ah a si tikah, ah, ralkap cu a herhning herhning in kan thirat lio si ko zong ah, kan period change ko zong ah khan, ralkap cu khualtlun caan a herh, tetum bukbek nu song a pa song a chua a hau mi kan si. Ma caan zong ah khan, je ka tala, ki si ai ka tala cuti, nu ni kan i chiah hnga ding mi, je ka tala, kan pum caah ṭha hnga dingmi thazaang kan pe kho tu le khi zeitala cu kan tha kan thoter tu tetala ma ma tuk si te khi um ton chu mu khi kan period time zong ah khan pangfa lo nak si te mo ton tai fa lo nak si te mo hete man tuk te tha um nak si te mo hete man tuk te tong khatam ki khi ka jon kan her ting ka mu e ma chun a Khusik caan ah siseh, hi ah kan umnak Chinlung City hi thal ahcun a lin bak, a linh tuk ning hi a phan cia min cun theih si ko le. A lin man ahcun khusik caan ah hin kik bak ve hoi phone Korea si kan ti ve hoi kan nih nih cun. Mah caan ah hin nu hi kan period tham ah hin nu hi cu kan thazaang biar caan hi cu kan period tham khi basi mu. Mah caan ah hin khusik caan ah hin kan herh tatak mi cu G8 khi tilumnak 8 te khi Mate khi kan herh kho te tak tiin ka hmuh kei mani ka hmuh nak ka mu. A ruang cu khuasik caan ah hin ah, kan taksa fa hi kan cat lo tawn. Kan cat lo tawn tikah maman tuk ji ei tilung tete the nak hai te bantuk tete hi kan rak herh ngai. Cun chal caan ah hin cu a lint tuk tik ah hin mate ka hin ah period pack khi a tha deuh mi tete maw Period pet tete kan palte a chian dok mina kan hman cun nu ca a har tuk ve tikah a lin phone tikah mu kan ni khua kha cu uniform le pi sung i hruk pang ka uniform khala a chah mi tling mi si phone tikah khan tling tin i hruk pang phone tikah a lin tuk tik khan kan chal ton lo ma tikah khin thal cana khin cun period kam hman ton mi kam pet tete ki tlum palte cetala cho a tha deuhmi tete maw man tuk te khe hman khi cu kanmah nih cun kan rak duh ngai nain ah tampi cu kan rak i cawk kho lo foina an cun te kan rak i cawk kho lo kan rak tlamtlinh kho lo i a dang nu kan ti ah khan a dangdang tete lawng kan herh bangmi umnak thinnak ti bantuk tete kan herh bangmi a tam tuk tikah mah chung zong ah khan na kan pekchanhmi tete kha a lak in kan chia lo hrimhrim na kan pekchanhmi tete kha hika hmunhma nu dirhmun nak ca song siseh naite zong ah siseh US le a ummi mi mino zong nih hika hmunhma i nu umnak caah ding inn saknak ah siseh tampi na kan hlutmi lo kan hmuh. I nu nih hin kan umnak hnga ding hi ṭha te i kilven kan hauh tikah tampi kan hmuh i atu kan hmailei kan kalnak hnga ding zong ah hin siseh tampi kan herh baumi te a um rih i rak kan philh hrim hlah u. Hika hmunhma ah nu an dir ve, tiin tangkhar te an dir ve, tiin thinlung te tampi ngei in nan, nan hnak kar kan rak an tanh zungzal u. Atu zong ah siseh, tuan deuh ka rak chim cia bang in nu nih security tawan kan rak lak cang tikah nu nih security tawan lak timi hi a fawi lo ngaingai mi si. Ina tein Ah, ramleng a ummi kan unau hna nih na kan dirkamhpi lai i tlamtling te hi security rian zong hi nu nih thatin kan tlaih khawh lai timi ruahnak tampi kan nei. I kan um nak hnga ding, kan dirhmun nak hnga ding, kan inn le kan lo, kan pawng, ah, kan security ca hnga ding, kan siangwin kita ra cu ah, income nak te, income nak hnga ding ca zong ah hin tampi hi kan herh baumi tete zong a um rih. Ah, nu kan pum taksa herh nak lawng si lo in a leng lei ah kan um nak hnga ding herh nak rih zong ti lei zong an siseh ti kan herhbau zong um rih caah rak kan umpi pang u nanmah sinah kannih cu nanmah sinah a ap dihmi kan si ko hika hmunhma kannih nih kannih nih cun ralkap nih cun ram le miphun ca a ṭuanmi nih cun hi bantukin phaisa kawlnak hna ding hi dirhmun tiang kan phan kho lo a ruang cu kannih cu ram le miphun ca i a khingkhamtu hnga ding kan si nunpek i tuan hnga ding kan si rih caah ramleng a ummi kan nih caah tiin ramleng miphun ca kan tuan ve ko tiin nan kut rak kan samh chak zong kha mun chim ka duhmi si ka lawm tuk